Imbagħad, Pietru resaq lejh u qallu, Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbiet? Ma ngħidlekx sa seba' darbiet, wieġbu Ġesù, imma sa sebgħa u sebgħin darba. Għalhekk, is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kulma kellu. Ħalli b'hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu, Sinjur, stabar ftit bija, kollox inroddlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mitt dinar. Qabdu minn għonqu u beda jgħabbsu, Ħallas dejnek! qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, Stabar ftit bija u nroddlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs. Sa ma jrodd kulma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-sinjur tagħhom u tgħarrfulu kulma kien ġara. Imbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu, Ja qaddej ħażin! Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih, u tah f'idejn min jaħqru sa ma jrodd kulma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesù telaq mill-Galilija u mar il-Lhudija, fl-inħawi 'l hemm mill-Ġordan. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. Il-ħniena u l-ġustizzja kif imorru flimkien? Il-profeta Għamos fit-Testment il-Qadim jitkellem fuq il-maħfra ta' Alla għad-dnubiet sa tliet darbiet. Imma jwissi li Alla seta' ma jżommx lura l-kastig fir-raba' darba. Meta Pietru ipoġġi l-mistoqsija dwar il-maħfra, hu, karatteristikament, joffri tweġiba li ħaseb li lil Ġesù kienet se togħġbu, Għax ma naħfirx seba' darbiet. Ir-risposta ta' Ġesù, li Pietru ma ħasibx li ser jirċievi, kienet li wieħed għandu jaħfer sebgħin darba aktar. Din it-tip ta' tweġiba Ġesù ried ifisser li ma jeżistix xi qies għax m'hemmx limitu għal kemm-il darba wieħed għandu jaħfer. Fil-parabbola li jirrakkonta Ġesù imbagħad isemmi żewġ tipi ta' dejn. Is-sultan, imxebbaħ ma' Alla nnifsu, ħafer lilna d-dejn kbir tad-dnub. Aħna wkoll għandna naħfru il-persuni li naqsuna b'għemilhom u mhux nagħmlu bħall-qaddej tal-parabbola. Ġesù jallimna li rridu naħfru biex niġu maħfura. Infatti, fit-talba tal-Missierna li Ġesù nnifsu għallimna Ngħidu, Aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina. Jekk irridu li Alla juri ħniena magħna, aħna wkoll bħalu għandna nkunu lesti li naħfru lill-oħrajn. Qatt ħsibt xi tkun qed tgħid lil Alla inti u tgħidlu fil-Missierna, Aħfirli bħalma jiena naħfer? Tħossok komdu u moħħok mistrieħ li Alla qed jaħfirlek bl-istess mod kif inti taħfer lil min naqsek? Mulej, int kont ħanin u ħfirt li dnubieti kollha u nsejt il-weġat li kkawżajtlek. Atin il-grazzja u l-qawwa Filwaqt li jiena niddeċiedi li nkun ħanin kif int ħanin miegħi. Eħlisni u fejjaqni anki bl-istess deċiżjoni li naħfer mill-qrusa u t-toqob tas-sofferenza li għaddejt minnha minħabba ħaddieħor. Ħalli nasal li ma nżomm xejn f'qalbi. U lanqas nibqa' niftakar jew inżomm fil-komma id-deni li sarli. Ħa nkun dejjem iżjed nixbah lilek f'kollox, li tibqa' turini mħabbtek u taħfirli kull darba li niżbalja. Grazzi ta' dan, Mulej. Ammen.